It-tim tagħna ltaqa' ma' Carlston Grima, Uffiċjal Edukattiv tal-Malti, sabiex jitgħallem aktar dwar is-sillabu tas-sekk tal-Malti.
Minn żmien għal żmien tinħass il-ħtieġa mill-Bord, ġifieri mill-Bord tal-MedSec, illi jiġi aġġornat is-sillabu tas-sekk. Ovvjament, il-Malti bħal kull suġġett ieħor ukoll ikollu l-bżonn li jinbidel, jiġġedded u jaġġorna ruħu wkoll. Ovvjament peress li bdiet il-bidla tas-sillabi fl-iskejjel primarji u fl-iskejjel sekondarji, inxtaq, xtaq li ssir din il-bidla wkoll fis-sillabi tas-sec u anke li jkunu mera ta' dak li qed isir fil-primarja u fis-sekondarja. Is-sillabu tas-sec il-ġdid huwa maqsum fi tliet snin għall-fatt li daħal l-assessjar kontinwu fis-sillabu tas-sec. Allura, fejn qabel is-sillabu tas-sekk kien jibda fl-għaxar u fil-ħdax-il sena, issa se jkun qed jibda mid-disa' sena, mill-Form Three. Dan għaliex se jkun qiegħed jinkorpora miegħu l-assessjar kontinwu. Ħaġa interessanti li nsibu fis-sillabu l-ġdid tas-sekk huwa li Il-Bord tas-Sillabu ħa ħsieb li jagħti kemm jista' jkun importanza lill-ħiliet u l-oqsma tal-lingwa. Mela allura rajna li daqskemm tingħata importanza jingħata importanza l-qasam tal-letteratura, għandu wkoll jingħata importanza l-qasam tal-grammatika. Kif ukoll l-erba' ħiliet ewlenin tal-lingwa, il-kitba, il-qari, is-smigħ u t-taħdit. Din id-darba is-sillabu tas-sekk huwa differenti, fil-fatt huwa mdaqqas, għandu 'l fuq minn 200 paġna, imma għaliex? Għaliex l-għalliem għandu gwida ta' kollox. Mhux biss għandu l-kriterji tal-assessjar, il-kisbiet mit-tagħlim fuq xiex se jkun qiegħed jibni l-lezzjonijiet tiegħu, imma s-sillabu wkoll għandu l-coursework kif ukoll għandu wkoll mudell ta' kif għandu jsir kif għandha jew kif se tkun il-karta tal-eżami. Ħaġa wkoll interessanti li naħseb qiegħda ssir ukoll għall-ewwel darba, speċjalment anke fl-iskejjel tal-istat, hija l-ħidma kollaborattiva. Għaliex? Forsi fejn qabel eh, l-għalliema tal-istess skola jew kulleġġ kienu jaħdmu flimkien, din id-darba bl-inizjattiva tal-kapijiet tad-dipartiment tagħna qabdu l-kulleġġi kollha flimkien u l-għalliema kollha tal-Malti ddeċidew li jaħdmu flimkien. U allura qegħdin naraw għall-ewwel darba ħidma kollaborattiva unanima fejn l-għalliema kollha tal-Malti qed iħejju u jippreparaw riżorsi flimkien biex eventwalment joħolqu l-aħjar riżorsi u l-aħjar materjal għall-istudenti tagħna. Punt interessanti li nsibu fis-silabu ġdid tas-SEK huwa li tajna importanza importanza ċertu affarijiet li forsi qabel ma tkonniex nagħtuhom importanza. Biex nagħti eżempju, fil-ħila tal-qari, Eh, l-eżami kien ikollu it-taħriġ il-fem. Wara l-istudent kull ma kien jagħmel kien jaqra s-silta u kien iwieġeb il-mistoqsijiet. Din id-darba ħsibna naqra iktar u għedna imma il-qari, il-komponent tal-qari hekk biss, u ndunajna li konna qegħdin nitilfu ħafna. Allura x'għamilna? Tajna importanza wkoll il-qari fejn pereżempju mistoqsijiet fl-eżam jistgħu jkunu pereżempju fuq il-preġudizzju tal-kittieb jew inkella r-relazzjoni tal-istampa mal-kitba li jkollok jew it-titlu. Għaliex il-kittieb għażel dak it-titlu partikolari? Jagħmel sens mal-ġeneru miktub? Fejn qabel forsi fl-eżami tas-sekl antik kien ikollok kitba kif inhi sħiħa miktuba, jekk għal argument il-qari huwa meħud minn artiklu, allura l-istudent se jkun qed isib il-ġeneru tal-artiklu quddiemu. Aħna bħala Bord ħassejna ħassejna li huwa importanti li jkun hemm pont mill-eżami tas-SEC għal meta student jagħżel li jkompli jistudja fl-intermedju u l-avvanzat. U allura ħassejna li l-komponent tas-semantika għandu jkun ukoll introdott fis-SEC. Allura għall-ewwel darba apparti il-morfoloġija u s-sintassi fil-binja tal-kelma u l-binja tas-sentenza, ikollok ukoll l-aspett tat-tifsir tal-kelma. U bil-mod il-mod inkun qegħdin nippreparawhom bil-mod il-mod għal